Merħba lilkom li qegħdin issegwuna eh, fuq dan il-YouTube channel li huwa Rescoli by Karl ovvjament. Illum l-episodju tal-lum ħajkun bażikament bil-Malti, eh, bl-ilsin tagħna u hemm raġuni għaliex dan il-video, dan l-episodju konna minni madwar sentejn ilu konna għamilnieh bl-Ingliż. Ħa nkunu qegħdin niddiskutu kif tuża l-frenxin. Ħafna min-nies qegħdin isaqsuna kemm online u kemm meta jiġu jżuruna l-ħanut kif jużaw dan il-prodott. Mhuwiex diffiċli xejn, anzi hemm lok ta' kif tista' tużah b'modi differenti. Tista' tħalltu jew mal-finishing coat jew inkella max-xema' mal-wax eh, u tista' tużah ukoll anke mal-browning wax, ġifieri inti jekk għandek eh, ħatuża eh, brown wax biex tagħti dik l-idea ta' aging fl-amara tista' iżżid ftit powder minn dan il-frenxin biex u mbagħad ikollok dik in-naqra eh, tleq. Eh, dan huwa ovvjament huma kollha gosti aħna li ħankunu qegħdin nurukom illum huwa bażikament eh, x'għandkom bżonn bħala prodotti u kif kif nużaw. Mela, għandna bżonn il-finishing coat, għandna bżonn il-fenxin, f'dan il-każ ħankun qed nuża dan il-gold, Kontenitur vojt, f'dan il-każ għandi bott tal-frejn xikk li kien spiċċa naddaftu u ħa nuża lilu biex inħallat. Ir-raġuni hi li mbagħad meta niġi biex ma nużahx kollu li jifdal inkun nista' ngħalqu, nissiġillah u nerġa' nużah darb'oħra. Għandna bżonn.

Kif għadkom kif rajtu ħallat ftit finishing quote ma' ftit fenxin. U u u ġiet din il-konsistenza ftit magħquda imma wkoll ftit maħlula. Issa, jekk tkunu tridu li tagħmlu wash, ġifieri bażikament ftit jidher, forsi tagħmlu dry brushing ukoll, ehm, iżidu iktar il-finishing coat biex jiġi iktar immerraq. Jekk tridu li jkun iktar solidu biex joħroġ il-kulur ehm, iktar eh, debini, allura iżidu iktar powder. F'dal każ il-konsistenza li qed nuża bħalissa hija tajba bż-żejt li ħa nkun qed nurikom issa għandi żewġ injamiet, żewġ kuluri differenti. Mela, waħda hija il-wedding cake u l-oħra hija il-greyhound. Bażikament dan huwa mill-laser range u dan huwa mill-alfresco, it-tnejn li huma mill-Frenchic Furniture Paint u ħanurikom il-kulur kif ivarja skont il-kulur li jkollu taħt. Ġifri hawnhekk fejn għandna l-abjad ħanatu ftit abjad, ftit gold u hawnhekk u ħanamlu l-istess ħaġa fuq il- Greyhound. Xi ħaġa li tidu żommu f'moħħkom hija li skont il-bażi joħroġ il-kulur. Issa, jekk intom għandkom biċċa għamara li fiha iktar minn kulur wieħed, li tistgħu tagħmlu ovvjament tagħtu t-tieni passata mbagħad tal-finishing coat biex il, il, sorry, eh, mhux finishing coat imma bil-frenxin, bit-taħlita li għadni kif għamilna, biex hawnhekk kemm jista' jkun il-kulur ikun simili fuq iż-żewġ eh, toneletajiet ta' kuluri li għandna hawnhekk. Issa x'jiġri f'każ li intom tridu tagħmlu iktar bħala wash? Ħa nżid ftit iktar finishing coat biex nagħmlu iktar immerraq. Naqbad il-pinsel nbillu ftit, inneħħilu l-eċċess kollu li għandu. U f'dal-każ ħa nurikom fuq hawnhekk. Biex taraw kif tidher id-differenza. Ri hawnhekk jiena ġast kemm tajt naqra wash, alright, li għamiltu bi dry brushing, id-differenza bejn din u din hija biss li hawnhekk biex ħriġna dal-effett żidna iktar finishing coat, allura ġie iktar immerraq u f'dal-każ hawnhekk ġie iktar solidu bħala kulur. Ikun hemm min jgħidilna wkoll jiena nħobb nuża subgħajja biex nagħti l-finishing coat, biex nagħti l-frenxin, biex nagħmel il-coat. F'dal-każ, subgħajja mċappas u ħanurikom kif toħroġ id-daqqa seba'. U dik hija id-dehra meta tiġi tagħti F'ċertu rqaqat u f'ċertu rkiel tuża subgħajk flok tuża pinsell jew sponża. Issa, hawnhekk għandi taħlita għax is-sabiħ tal-frenxin hu li inti tista' ehm, tħallat il-kuluri flimkien. Ehm, hemm ħames kuluri, hemm il-bronz, il-koper, il-gold, is-silver u l-aħdar u tista' tħallat il-powder flimkien biex joħroġlok kuluri u effetti differenti u tonalitajiet ta' gold. U f'dal-każ, jiġifieri d-deheb, hawnhekk għandi taħlita ta' ftit żmien ilu, jekk tinnutaw, hawn ħafna qisu likwidu silver, dak għaliex ħallatt l-gold mas-silver biex noħroġ antique gold. Allura meta tħawltu dan peress li kien ilu kien qagħad imma issa reġa' ġie il-kulur li ridtu jien. U hawnhekk ħanurikom kif il-gold u s-silver ibidlu t-tonalità tal-gold. Ġifieri hawnhekk għandna l-gold ileqq għal min ma, ma jridux daqshekk ileqq jista' jħallat ftit silver miegħu u hekk ħriġna il-gold l-antik gold. Ġifieri b'daqqa ta' pinsel hemmhekk ġa ħriġna dik it-tonalità bil, ġifieri bit-taħlita tad-deheb u l-fidda Ħriġna dan it-topp. Mela, jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ issaqsuna fuq dan il-vidjow u fuq il-vidjows kollha li għandna, tiddejqux issaqsuna. Mela, dan huwa l-episodju tal-lum, bażikament qegħdin nurukom kif tużaw il-frenxin bil-lingwa Maltija. Jekk għandkom xi mistoqsijiet, jew xi proposti jew xi suġġerimenti nitlobkom li tiktbuhom taħt dan il-video, tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna, ġifieri jekk qegħdin taraw dan il-video, taħt għandek subscribe, ġifieri jekk inti tixtieq li tibqa' tara dawn il-videos, apparti l-videos il-ġodda għandna ħafna videos oħrajn, għandna madwar sentejn, Il-materjal x'tistgħu taraw huma kollha validi hemm ħafna ispirazzjoni li tistgħu tieħdu intom ta' kif tiżbgħu l-għamara u l-oġġetti tagħkom li għandkom għal qalbkom u min jaf forsi tkunu ftit avventurużi u kreattivi wkoll nispera li qegħdin nilħqukom minn dak il-lat Grazzi u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Merħba għal dan l-episodju l-ġdid eh,